ndokuchingamidzira nhasi dzinodiwa kupresentation yedu yezuva ranhasi eh, nhasi tichange tichitarisa zvakazarurwa 16 vhesi 15 sekey text redu ndichawerenga pano eh, nebhaibheri reking james version rinoti behold i come as a thief Blessed is he that watcheth and keepeth his garments, lest he walk naked and they see his shame. E, muchishona rinoti wakakomborerwa e, rinoti tarirai ndinouya sembavha. Akakomborerwa anorinda nekuchengeta nguo dzake. kuti asafamba akashama kuti waone nyadzi dzake mwari aise chikomboro pakuverengwa kweshoko rake tikananganidza vhesi iri rinotipa kamuono kekugarden reeden mukaverenga genesis 2 vhesi 25 e, nyaya iyi ndeyaadamu naeve chitema sachapinda pane vhesi rinotaura richiti e, and they were both naked man and his wife and were not ashamed vose vari vaviri vakange vakashama mukadzi nemurume wake asi vakanga vasina nyadzi kati vakanga vasinganyari saka ukama huri pamavhesi aya ndokuti pari kutaurwa nyaya yokushama kuna zvakazarurwa kuri kutaurwa nyaya yekuti akashama ane nyadzi kana kuti akashama achanyara kuna genesis kutotaura kuti ava vakanga vakashama asi havana kunyara saka zviri kutibudisira pachena kuti kushama kwokutanga kwakanga kuri mucontext yokururama chitema chanisa chichapinda saka wakanga wakafukidzwa nembiri yamwari kufukidzwa kwakaitwa nembiri yamwari kwaita kuti nyange pakuonekwa physically vakanga vasina kupfeka asi they had a garment of innocence kana kuti vakanga vaine nguo eh, yeinnocence yekusava nemhosva ndo nguo yakanga yakavafukidza they had the character of god vakanga vaine umwari hwaivafukidza Actually, David achitaura anoti you crowned them with honor and glory. So they were covered kana vakanga vashongedzwa eh, nembiri yaMwari. Ndokusaka vakanga vasinganyari. But panapa pa key text redu pari kunzi eh, akakomborwa anochengeta nguvo dzake kuti arege kufamba akashama vanhu vaone nyadzi dzake eh, tinoda kutarisa context eh, yevhesi redu ratiri kutarisa revelation chapter 16 pavhesi ya15 eh, muchapter 15 yazvakazarurwa tinotanga kuona chaunga chakaungana kudenga vakaungana vakabata michindwi wari kufara nekupembera nekuti e, vakunda chikara nemufananidzo wacho vachiimba rwiyo rwamozisi negwayana tichibva ipapo pachapter 15 pavhesi ya8 panonoratidzwa mutsa uchivharwa mutsa wakavharwa nekuti temberi riri kudenga pavhesi ya8 makazara hutsi mazara hutsi hapana anga achakwanisa kuramba ari mutemberi yekudenga asi tinoziva kuti aishanda kana kuti tikaverenga hebrews chapter 8 eh, kubva naye pavhesi ya1 tichidzika panotsanangwa kuti jesu muprista mukuru mutebhenekari isina kuitwa namaoko evanhu saka kristu ndiye akanga ari mukati metebhenekari yekudenga but panguva iyi pari kunzi haana kukwanisa kuramba arimo saka tinoziva kuti iyi inyaya yekuvharwa kwemutsa iri kutsanangurwaa tichibva ipapo tinobva taona matenda manomwe achidirwa kutanga pachapter 16 eh, pavhesi ya 1 tichidzika saka nyaya yematenda ichienderera mberi patinosvika padenda rechitanhatu tinosvika tobva tamira panombosiyiwa kutsanangurwa nyaya yematenda ndo context ine vhesi redu chapter 15 yataverenga i chapter, chapter 16 vhesi 15 yataverenga as our key text panombomira kutaurwa nyaya yematenda pavhesi ya 13 potanga kutaura denda rechinomwe hasati radirwa but pakungodzokerwa kumashure kutsanangura imwe nyaya sekuti aipa vision aida kutsanangura kuti vanhu vari kudirwa matenda avo wari kutambudzwa nehasha dzamwari sei wari kutambudzwa namwari zvakadaro kuti here mwari wedu haana tsitsi nyaya yacho nyatsombori papi saka kubva pavhesi ya 13 tichidzika eh, kundosvikira pavhesi ya 16 mavhesi matatu aya anoisa yatinoti iyo interlude kana kuti anoisa kabreki ende pakabreki ikako ndo patida kuti titarise eh, kuti sei mwari aizodira matenda kune vanhu vakagamuchira chikara nemufananidzo wacho sei aiwa adirira hasha dzake dzakanyanya zvakadai e, saka kubva pavhesi ya 13 14 na 15 e, na 16 ndo pane kanyaya kacho kuti sei matenda akadirwa saka taakumbodzoka e, pamavhesi aya ari 4 toita sekuti taakumbodzoka nenhorondo yenguva tichimbodzoka maybe kutanga 1844 tichikwira ndopari kuitika zvinhu zviri apapa saka eh, muchaona kuti pavhesi ya 13 pari kunzi takaona mweya mitatu yetsvina inenge matatya yaibuda mumuromo weshato number one number two mumuromo wechikara number 3 nemumuromo wemuprofita wenhema zvikanzi e, pavhesi ya 14 imwe iyi hanzi for there are spirits of devils working miracles which go forth unto kings of the earth and of the whole world to gather them to the battle of that great, of that great day of god the almighty saka hanzi pane mweya mitatu yetsvina yakabuda mumuromo weshato nemumuromo wechikara nemumuromo wemuprofita wenhema zvikanzi mweya iyi basa rayo nderekuenda munyika yondounganidza vanhu Asi chairi kuvaunganidzira kuti warwe naMwari pazuva guru raMwari. Then ndo panozouya vhesi 15 iri kuti behold i come as a thief tarira ndinouya sembavha akakomborerwa anochengeta nguo dzake kuti asafamba akashama kuti vaone nyadzi dzake pavhesi ya16 ndo pari kunzi He, and he gathered them together to a place in Hebrew tongue called Armageddon. Saka hanzi akavaunganidzira kunzvimbo inodaidzwa nechiHebhuru kuti Armageddon. Saka muri kuona panapa e, chekutanga chatinoda kunanganidza nekutarisa ndechekudai so pane mubatanidzwa kana pane utatu hwatinoziwa hwehumwari mwari baba mwari mwanakomana nemwari mweya mutsveni vaviri vanhu vatatu ava vanoshanda mukuwirirana vanoshanda mukunzwanana vachishandidzana eh, kuti plani dzavakaronga the plan of salvation ienderere mberi ibudirire ikunde pakupedzisera but panapa takuwana yatinoti counterfeit trinity kana kuti takuwana mubatanidzwa weutatu asi huri kudiwi rasatani satani e, kana kuti wekutanga achataura anonzi iye dragon dragon satani anoshanda panapa sababa wenhema heis the counterfeit father saka satani anotora post yakafanana neyamwari baba asi ari kudivi rewakaipa satani e, mukarava

e, dragon atsanangurwa apo muchapta 12 yazvakazarurwa ari kubudiswa kuti ndisatani e, uye ari kunzi inyoka huru yekare asi ari kubva apiwawo zvakare basa raanoita basa raanoita kunyengera nyika yese saka ndiye munyengeri wenyika yese e, mubarika john chapter 8 verse 44 e, ndiye bhozi kana munhu achinzi baba zvinoreva kuti ndiye muwambi wezvinhu mukawerenga luke achipa genealogy yajesu paanonosvika pana eh, adamu eh, anonosvika oti adamu was the son of god zvireva kuti mwari ndiye akawamba adamu saka baba ndiwo source ndo vanotanga nyaya saka zvikanzi awa ndibaba wepati yakati zvinoreva kuti ndo vakawamba pati iyoyo ndo mutangi wechinhu ichocho saka satani ari kubudiswa panapa kuti satani akatangawo ndibaba eh, he is the father but ndibaba wechii pana john chapter 8 verse 44 jesu achisanangura anoti you are of your father the devil and the last of your father you will do chinzwa imunzwa hanzi he was a murderer from the beginning and abode not in the truth hanzi muri wababa wenyu dhiabhori uye munoita kuda kwababa wenyu kwekuchiva zvikanzi iye akanga ari muurai kubva pakutanga haana mvura agara pachokwadi saka muri kunzwa kuti satani ari kutaurwa nzi ndibaba e, wekusarurama kana kuti ndibaba wekuchikorwa kwemurayiro tasai mone zviri kutaurwa pari kunzi e, anga ari muurai uye munyepi zvikanzi because there is no truth in him maari hamutorina chokwadi uyezve when he speaketh a lie he speaketh of his own kana akanyeba haasi kutsvaga kuti onyeba sei asi kunyeba ndo itori nature yake kana kuti ndo zvaatonyatsoori saka haatsvagurudzi panyaya dzikunyeba anongonyeba asina kumbofunga kana kuronga saka satani e, ndibaba wekunyengera wemanyepo wekuuraya nezvimwe zvakadaro e, first john 3 vest 12 inoti imi musafanana nacain not as cain who was of the wicked one and slew his brother saka zviri kunzi kain ndi mwana wasatani satani ndiye baba wake nerizeni yekuti kudii nechikonzero chekuti akauraya baba wake saka pakuuraya kwaaiita aifanana nababa wake satani saka satani patrinity yatataura yeye ari kushanda

to rise unto the evil and the good, and sendeth rain on the just and the unjust. He works muchaona kuti eh, pana pari kunzi imimi fananai nababa wenyu ari kudenga nekuti eh, zviri mavari eh, rudo nekuti anonayisira mvura kune vanomuda nevanomuwenga haagumisi mvura izvi takaona mvura iri kungonaya neminda yewaroyi nembavha e, neminda yevanhu vanovenga mwari minda iyoyo iri kunyevedza zvisingaiti anonaisira vese mvura zvikanzi ndo zvavari ndo baba vari kudenga saka satani paukama hutatu hwatataura pamusoro pezvavo the dragon uh, the beast and the false prophet satani ari kumirira baba uh, kana kuti satani ari kutora chikamu chababa uh, todzika pamberi muchaona kuti pana beast kana kuti pane chikara mukawerenga zvakazarwa 13 pavhesi ya2 inoti and the beast which i saw was like unto a leopard and his feet was, were as the feet of a bear, and his mouth as the mouth of a lion. And the dragon gave him his power and his seat and great authority. But we also bata mawara panapa. Eh, chikara ichi chatsanangurwa eh, changa chakafanana nembada kana kuti neingwe tsoka dzacho dzakafanana nedzebere muromo wacho wakafanana nemuromo weshumba asi pane kutsanangurwa nyaya yekuti dragoni kana kuti satani watambodiscasa pekutanga watati ndiye baba zvikanzi akachipa chikara ichi simba rake nesiti rake neauthority yake muchaona kuti Pane kakuwirirana naMatthew 28 vhesi 19 patrinity e, yezvokwadi trinity yamwari e, mukaverenga Matthew 28 pavhesi ya18 inoti and Jesus came and spake unto them saying all power is given unto me in heaven and in earth saka jesu akapiwa simba neauthority namwari baba ende panapapa patrinity yenhema iyi tiri kuona dragon ari kupa the beast great power and his seat and authority e, kutaura kuti e, beast akange akukwanisa kuita zvido zvababa nekuti apiwa masimba ekuzviita e, ndika buda uno munyika ndoenda kunzvimbo iri kure toko ndaenda kusouth africa kwenguva diki ndinofanira kuona bhizinesi rangu richiitwa even ini ndisipo saka dzimwe nguva zvandinotoita ndezvekuti ndinonosaina maindemnity forms e, eh, kubhengi ndinopa mumwe munhu simba kuti aite zvinhu panzvimbo pangu agoita kuti basa rifambe even ini ndisirini ndiri kuzviita saka panapa e, muchaona kuti dragon akaona kuti kuti ashande ari yeomene aoparati ari yeomene nyaya yake haibude ndokubva ati ndakupa beast ndakukupa chikara iwe simba rekuita but paunenge uchiita inini ndini ndiri kuzviita eh, saka pana revelation chapter 13 tiri kuona eh, the counterfeit father vachipa the counterfeit son simba rekuakambiisa kuti rekuita basa rake sezvakangoitwa jesu apuwa simba neauthority nababa eh, zvikanzi e, beast chimbori chii beast iri ichechi asi haisi chechi yamwari ichechi yakabatana nematongerwo enyika kana nezvematongerwo enyika inoshandisa ruoko nesimba rematongerwo enyika saka e, takuenda e, pane eh, chechitatu kana kuti takuenda pane munhu wechitatu patrinity e, yenhema kana kuti pamubatanidzwa wenhema munhu wechitatu ari kunzi false prophet kana muprofita wenhema muprofita wenhema haana kudaidzwa kunzi muprofita wenhema e, pachapter 13 ndo paari asi haana kutaurwa kunzi muprofita wenhema asi tinostada maitiro ake toona kuti uyu muprofita wenhema muprofita wenhema ndiye ari kushanda secounterfeit yeholy spirit ndiye ari kushanda e, semashandiro anoita mweya mutsvene asi ari kudiwi rasatani e, mukaoneka revelation chapter 13 pavhesi ya 12 inzwai munzwi hanzi and he exercises all the power of the first beast first beast ndo beast riya ratotsanangura pamusoro pezvarakapiwa simba nasatani eh, mukaverenga revelation chapter 13 kubva pavhesi ya1 na2 saka hanzi uyu manje pavhesi ya12 pachapter 13 iyoyo zviri kunzi eh, iri beast iri ratakuta ane zvaro iri rinoshandisa hanzi exercises all the power of the first beast tingangoti nemamwe mashoko eh, this beast is the representative kana kuti eh, ndiye mumiriri chaiye chaiye wechikara chikara ndicho chinomirira chaizvo chaizvo satani saka bhisti iri rakapohwa simba eh, rekuita zvese zvingangoitwa nebhisti rekutanga eh, rakatanga kutara pamusoro pezvaro zvikanzi anogona kukonzera moto kuti ubve kudenga achikonzeresa vanogara panyika kuti vanamate chikara saka muri kuona zviri kuitika pana papa e, false prophet ari kukonzeresa vanhu kuti vanamate chikara chikara chiri kukonzeresa vanhu kuti vanamate satani kabisira kana kuti vanamate dragon saka e, sezvakangoita mukatarisa pa pautatu hwamwari Mweya Mutsvene, Jesu anotaura pachapter 16 yaJohn kuti haatauri zvezvake, anotaura zvandakamupa inini, ndozvaanotaura. Uyezve, kana inini ndaenda ndikakusiyirai munyaradzi, hanzi naJesu, handikusiyi muri mega, asi ndichava nemi. Saka Jesu ari kutoti e, pandichatumira Mweya Mutsvene kuti ashande nemi, inini ndiripo. saka ndo zvakafanana panapa eh, necounterfeit trinity nekuti eh, vari kuconfirma kanti vari kutaura kuti eh, chikara chatatanga kutaura pamusoro pezvacho chakapohwa simba nedragoni chikara chinenge mbada chinenge ingwe chiri kutaura kuti inini handikusiyi muri mega asi ndichakupai false prophet false prophet uyu kana aripo ini ndiripo and hanzi eh, false prophet eh, apostate protestantism kana kuti eh, machurch eh, ainzi maprotestants akasarudza kusatevera mwari kana kusachengeta mutemo mutemo wamwari akasarudza eh, kugamuchira dzidziso dzavakamboramba pakutanga eh, dzaibva kuroman catholic kana dzaibva kubeast saka muchanoona kuti eh, apostate protestantism yakazvarwa kuamerica kana kuti yakatangira kuamerica principle yaishanda e, kana kuti principle yavakaendera kubva kueurope kuenda kuamerica yakanga iri yekusununguka pakunamata saka protestantism waiti munhu ngaave akasununguka kunamata mwari according to the dictate of his or her conscience and izvi zvainge zviri mu constitution yeamerica e, saka masangano aya kana kuti vanhu ava vanga vari kuamerica pakunamata kwavo e, mwari airamba achivhura light mukawerenga mukawerenga nhorondo even yeadventism muchaona kuti kuamerica e, light ramwari rairamba richiwanda e, kuziva kwemabhuku akaita sadaniel narevelation kwakaramba kuchiwedzerwa e, kusvikira miller william miller e, paakaparidza nyaya 2300 days e, achiti jesu akuya muna 1844 pakaitika great disappointment pane vanhu bcause e, pakaitika great disappointment vanhu vakanga wabva kumasangano avo vachitenda kuti jesu ari kuya muna 1844 but jesu paasina kuuya vanhu vakatsamwa vanhu vakakuunika vanhu vakarasa tariro yese vazhinji ndokuda kutira kudzokera kumachechi kwavo vashoma ndovabudirira kuita izvi nekuti vanhu vaiseka vachiti akambokutaurirai vatengesa zvese zvavanga ainazvo vachiti jesu ari kuuya asi mwari zvaakazoita kune vakasara vakabatirira e, papfungwa yekuti mwari haangangotirasisi mwari haangatisii tichinyura ndokubva waramba vachinzvera magwaro mwari ndokubva wapa chiedza chekuti jesu anga achizopinda munzvimbo tsvene tsvene instead yekuti ari kuuya panyika kuzoponesa vanhu nekupedza chivi saka pane masangano akaramba kutenda pfungwa iyi kuti wapinde nakristu munzvimbo tsvene tsvene nekutenda vakaramba vakabatirira padzidziso dzavo dzekare masangano iwawo kubva panguva iyoyo yaakaramba kutenda chokwadi ichi akabva aputsika akabva adonha akabva apedze mwari akange asisina light kuti anga asina chiyedza chaanga achazovapa saka ndiyo apostate protestantism kati ndo pavakatsauka kubva vatsaukira zvachose vachirasika vachienda e, eh, kupumuka kubva pamberi pamwari e, muchaona kuti vanhu ivava kana kuti masangano iyayaya achadzorera vanhu pakunamatwa kwechikara kana achafanana neroman catholic yavakatiza kubva kwairi nekuda kwekuti vanogamuchira dzidziso dziri fundamental dziri key dzeroman catholic imwe yacho istate of the dead kuti kana munhu achinge afa hanyatsofa zviro kwazvo sa muchaona kuti zviri kuitika pa ndezvekudai so ngandibonanganidze iyo inyaya iyi satani mugadheni reedeni because taudzwa kuti satani inyoka huru yekare mugadheni reedeni akadzidzisa vanhu kuti mimi kana mukasateerera mwari hamufi zviro kwazvo kufa munofa henyu but hamunatsofa zviro kwazvo e, roman catholic ndokubva yatora doctrine rasatani nekuda kwekuti satani akavapa simba rekugamuchira dzidziso dzake nekuadvanza dzidziso dzake ndokubva wagamuchira kana kuti beast ndokubva ragamuchira zvasatani asi eh, vanhu vamwari pavakananzira nyaya ndobva unoti ha tiri kurasiswa panapa nyaya idzi hadzisiridzo matauro adziri kuita idzi ndobva wati ngatibudei mukati medziso dzenhema idzi ngatiprotestei tive maprotestants asi vati takuda kubuda kudaro after 1844 varamba nyaya yesanctuary varamba nyaya yekuti murairo wamwari unofanira kuchengetedzwa waramba kudzidzisa kwamwari ekunowaponesa vakatanga kana kuti eh, vakabva waendera mberi nedzidziso dzeroman catholic roman catholic inodzidzisa kuti bhaibheri netradition zvinofanira kufambirana patinge tisingawirirani neshoko ramwari tinoshandisa tradition patisingawirirani netradition toshandisa shoko ramwari saka ava vakanotora position mama the first prophet kana kuti apostate protestandism pavanotora dzidziso dzeroman catholic dzawaifanira kubuda padziri dzawaifanira kuramba ndokubva wadziitawo dzavo nekudaro pakupedzisira pakupetwa kwenhorondo yenyika vachadzorera vanhu pakunamatwa pakunamatwa kwechikara nekunamatwa kwasatani e, saka nanhasi vanodzidzisa nyaya e, ye yekuti murayiro wamwari hauna basa vakafa vanotaura nesu saka pavhesi ya 13 varinga pachapter 13 pavhesi ya 13 na 14 yarevelation panotaurwa kunzi vachanyengera nyika nekuda kwemamiracles saka macharacteristics afalse prophet ndeyekuti number one e, akatanga eh, ari pamafounding principles efreedom of worship ndokubva arejecta message yamwari muna 1844 ndokubva aramba nyaya yemurayiro wamwari ndokubva aramba e, nyaya yesanctuary message ndokubva ajoina kunyengera nekuda kwemamiracles saka ndo mabasa afalse prophet saka tataura pamusoro pemacounter pecounterfeit eh, trinity eh, baba wacho ari satani mwanakomana wacho ari dragon eh, anoshanda kunge mweya mutsvene kana kuti anoda kuteedzera mweya mutsvene achiita mabasa esimba ari the false prophet vari kuitei izvozvi izvo vanhu ava izvozvi zvavari kuita satani eh, kana the dragon eh, pamweya mitatu yataurwa pamusoro pezvaiyai satani ari kusvipa eh, mweya wecivil unrest ari kuinspire toti maprotest vanhu vari kumukira magovernments eh, vanhu vari kuramba vachiprotesta eh, pachiita kusazorora nekusadzikama kwakanyanya eh, zviri kukonzerwa nemweya uri kufuridzirwa nasatani kune vazhinji vane pfungwa dzigere panyika kana kuti kune vazhinji vanoda zvepolitics vakabatwa papfungwa idzidzi vakabatwa e, nekuda e, kwe kwekuda kugarika pano panyika vakabatwa nekuda kwezvinhu e, zveupfumi hwenyika inoyi Eh, kune vanhu vanonzi vagere panyika kana kuti vanogara pacologens achitaura eh, paul achitaura anoti eh, imimi sezvo makamutswa pamwe chete nakristu jesu itai kuti pfungwa dzenyu dzigare kumusoro kudenga kwakagara kristu jesu parudzi rwababa ari kutaura kuti tiri pano panyika fizikali asi takagara kudenga namwari nekuti ndokune pfungwa dzedu nekurangarira kwedu but pane vanhu vanofarira kubudirira pano pasi zvekuti pfungwa dzavo dzigere pano pasi pfungwa idzodzo dzigere pano pasi hadzina kugara dzoga asi vageri nasatani pano pasi nekuti ndiye ari kuinspire kuti e, vanhu vade kubudira pano pasi vade zvenyika zve inoi asi vachiramba kunamata mwari number two e, satani ari kuite the beast e, kana kuti e, chikara chiri kumboitei e, kana kuti chiri kurowa ndima yacho sei e, chiri kunzi panapapa e, chikara chiri kufamba nenyaya yekuti pasi panapa paitwa mubatanidzwa wezvekunamata vanhu vawirirane panyaya dzekunamata vanhu vave nepfungwa imwe chete pakunamata saka ndiye mutungamiriri wezvinhu izvozvo e, chikara chimwe chinhu chirikuwa nechikara e, ndechekukusha nekuendesa mberi nyaya yespiritualism kati nyaya yekuti vakafa wedu vanogona kutaura nesu e, ndo chiri kudzidzisa e, nyaya immortality of the soul ndaitaura nemumwe achitaura kuti e, inini baba wangu akafa e, haungandiudzi kuti vakafa hana chanoziva baba wangu akafa ndotaura nawo e, vachitondiudza kuti enda unopiwa mari yefees nanhingi ndichitoenda ndichinoiwana kana kuti tasa pakati pane zvakati e, inyaya isiri yakachipa saka chikara chinofambisa dzidziso iyoyo yosunga mwoyo yewanhu vanhu votadza kunamata mwari voisa kutya kwavo nekukudza kwavo kuvanhu vakafa e, kusvikira pakuti munhu akafa kana achinge e, amanifesta dziringiro dzasatani dzaita izvozvo e, vanotoramba zvoumwari vototora e, nguva nesimba rekuti ataure kana kutaurana nevanhu vakafa saka izvi zviri kubvisa vanhu kuna mwari mazuva ese ndakashaikirwa nasekuru wangu nevamwe vandaifunga kuti e, vanonzwisisa kana tinonzwisisa nyaya yekuti akafa hana chanoziva takaona vachinyora kuti may his soul rest in peace eh, shuwa vatirwadzisa vachikurukura nemunhu akafa saka nyaya iyi hainei nekuti eh, uri mukati mesangano ripi kana ripi satani ari kuda kumeka shuwa kuti panopera nguva vanhu vese vachange vakumunamata kuburikidza nespiritualism eh, muprofita wenhema ari kuita sei muprofita wenhema eh, ari kushanda neapostate protestantism e, achiita kana zvespiritism tingati zvemweya mweya e, hausi e, mweya wamwari asi icounterfeit yeholy spirit saka e, anokushanda achiita mamiracles musafunge musa, musa kuti mamiracles ari kuitwa mumachechi umo ese ndeefeki pane mamwe ari kutoitwa asi ari kuinspirwa kana kuti ari kupushwa nasatani kana ari kupushwa nesimba remweya mitatu yatataura pamusoro pezvayo iyi e, mukawerenga e, second thessalonians chapter 2 verse 9 kusvika pana 12 inoti even him whose coming is after the working of satan with all power and signs and lying wonders

riri kushandwa naro nasatani mazuva ese nguva nenguva richigadzirirwa kuti rinoparadzwa hanzi nekuti havana kuda chokwadi kubva pakutanga saka satani achashanda achiisa maline wonders kuti achaisa achawaitira mashura nezvinoshamisa ivo vanoda mamiracles kupfuura mwari wanoda mabasa esimba kupfuura kutenda pashoko ramwari wanoda eh, kurapwa kupfuura kuteera mitemo yeutano yakaiswa namwari wanoda kupedzwa kensa nekupedzwa eh, zvirwere zvinonetsa kurapa nekuda kwemashura kupfuura kutsvaga kuti mwari anodei kuti tive vatano sakutoona kuti vanhu ivavava nekuda kwavo zvinoshamisa nekuteera kwavo e, kwavanoita vanhu vanoita mabasa emasimba vari kuunganidzwa kuti vamukire mwari pazuva rekupedzesera muchaona kuti revelation chapter 16 pavhesi ya13 manje e, inobva yapinda panapa into perspective Eh, regai eh, ndisamarize ndi, ndi, ndi mweya mitatu zvairi kuita mweya mitatu zvairi kuita every day mweya shina mitatu yatatara pese zvayo pairi kuita zvese zvairi kuita iri kuunganidza vanhu kuti vazorwa namwari pazuva guru ramwari saka hatigoni kuona kuti tiri kutounganidzwa nekuti the gathering is spiritual kuunganidzwa uku ndekwe pamweya hakusi kuunganidzwa eh, kuti tiende panzvimbo iri physical asi kugadzirwa pfungwa inorwa namwari kugadzirwa kusagona kuzviisa pasi pemurayiro wamwari kugadzirwa eh, kuita iya inonzi rebellion kana kuti kumukira mwari saka muchaonana kuti e, vatatu ava vakabatanidza masimba pakutanga muchaona kuti pakutanga tanga satani zvaakaita e, satani pachapta 12 yarevelation akarwa nakristu achida kumuuraya pakuzvarwa kwake kristu akakunda e, kuburikidza neupenyu hwake hwakarurama akamuka kubva muguwa akaenda kudenga atadza kurwa zviri pachapter 12 yarevelation atadza kukunda satani e, anonorwa nevana e, vemukadzi pavhesi ya 17 inoti e, who keep the commandments of god vanochengeta murayiro yamwari and the testimony of jesus kana kuti vanochengeta murayiro yamwari nekupupura kwajesu saka satani paakatadza nyaya iyi pachapter 13 akabva anopa simba kuchikara chikara chatotaura kuti ndo church inoshanda ichishandisa politics kuti inoshanda yakabatanidza church nepolitics chikara ndobva chaita zvachakaita eh, pa 1260 years kana kuti chakatonga 1260 years chichitambudza vatsvene chichimanikidza vanhu kutenda zvisiri mushoko ramwari ndokubva e, chikara chapedza ndokubva cha, chapawo simba kana kuti ndokubva cha ndokubva dzidziso dzechikara dzatorwa neapostate e, protestantism but zvakuitika this time pachapta tawerenga iyi pachapta 16 kubva pavhisi ya 13 masimba aya ari matatu akushanda ese kahwani satani akushanda e, chikara chakushanda eh, apose protestandism kana muprofita wenhema vakushanda nguva imwe chete chavari kuita vari kuda kuisa final effort kuti vaunganidze vanhu vanorwa namwari saka pane gathering isina kujairika saka mucontext iyoyo manje ndo muri kunzi tarina ndinouya sembavha ndo mucontext muri kuuya jesu mu hanzi tarina ndinouya sembavha akakomborerwa anorinda nekuchengeta nguo dzake Ngatitarisi tione kuti saka chii chinonzi keeping the garments kana kuti chii chinonzi e, kuchengeta nguvo. Mukatarisa e, nyaya yenguvo e, kana kuti nyaya yehembe mubhaibheri ichitaurwa e, inotaura nyaya eh, yekururama kwakristu kana panotaurwa nyaya yekururama kwakristu saka ari kunzi akakomborerwa munhu anochengetedza kururama kwakristu kusina kukanganiswa mucontext ipi mucontext pari kuuya nyaya eh, dzespiritualism kutenda wakafa mucondex ipi mucondex pari kuuya nyaya dzecivil unrest kuno vanoda politics nemwoyo wese zvekuti zvamwari hazvina nzvimbo kana takuti hazvipolitics e, kuchengetedza mwoyo wako nepfungwa dzako dzakatrusta nekuzembera muna mwari usingatendi zvepolitics e, kuchengeta nguvo kuita sei patime yatiri inoyi kuchengeta nguvo e, kuzvibvisa pakuda mashura mamiracles kupfuura kuda murayiro wamwari kuchengeta nguvo kuita sei kuchengeta nguvo kuita karekta e, inofanana nakristu kugona kuregerera kugona e, kunzwira kugona kubatikana nekufambisa vhangeri ramwari ndokuchengeta nguo saka zvikunzi akakumburwa achachengeta nguo panguva dzakaita sedzidzidzi pari kunetsa mweya mitatu iyi pane vachawanikwa wakachengeta nguo saka jesu anotaura vachiti manje dambudziko rikuda nderekuti kakuuya kangu manje kakafanana nekembavha mukaverenga e, matthew 24 vhesi 43 inoti but know this that if the good man of the house had known in what watch the thief would come he would have watched and would not have suffered his house to be broken into hanzi kana dai mwene wemba muridzi wemba aiziva kuti mbavha inouya nguwayo aigona kurinda aigona kuramba akatarira kumirira kuti mumba make musapindwa inzwai first thessalonians chapter 5 verse 2 kusvika pana 8 hanzi for you know yourselves how perfectly that the day of the lord so cometh eh, as a thief in the night paul ari kutsimbidza pfungwa yekuti kuuya kwajesu kwakafanana nekwembavha usiku

koni kana kuti havanga pukunyuki zvikanzi asi imimi pavhesi ya4 but you brethren are not in darkness and that day should not overtake you as a thief e, zuva iri imimi hama dzangu haringakubati e, rigokuwanai sezvingaita mbavha pausiku zvikanzi you are children of light and the children of the day we are not of the night nor of darkness therefore let us not sleep actually eh, statement yekuti let us not sleep ngatisararei yakafanana neiri pana revelation chapter 16 pavhesi ya 15 iri kuti blessed is he that watcheth yakafanana neiri pana matthew chapter 24 iri kuti edai muridzi wemba aiziya nguva inoyambavha airamba akarinda kuti imba yake isapazwe saka e, nyaya e, iri kutaurwa yakafanana nezvinotaurwa najesu naluke pamusoro pezviratidzo zvenguva anoti mukaona izvi akuitika imi simudzai meso enyu mutarire kudenga saka kurinda nekumirira nekuramba takatarira e, zviri kuitika tisingavati e, kunongofananidzwa e, nekusimudza meso edu tichitarisa kudenga saka zviri kunzi imi muri vana chiedza simudzai meso enyu mutarise kudenga hapana munhu wamwari anofanira kubatwa nekurara anofanira kubatwa nekurivara anofanira kubatwa nezvinhu zviri kubata nyika mazuva ano zvichitiisa kumawere eh, hanzi panapapa

saka hapana patiri kutaridzwa kuti wakachengeta nguo dzavo kandi pawanga vachine nguo dzekururama hanzi chii chaiitika hanzi number one vairarama eh, in perfect conformity to the will of god wairarama vakanangana vakaenderana nezvinoda mwari pasina kana kurasika zvikanzi number two e, simba ravo nezvavanoda e, vaizviisa kuna mwari simba ravo nezvavaida e, zvanga zviri mumaoko amwari e, dambudziko raita nyika mazuva ano nderekuti pane vanhu vane nguo dzisina kuchengetwa izvozvo vachashama e, chiri kuitika ndechekuti vari kushanda kushandira satani simba ravo rese riri kuenda mumaoko asatani is either vari mukati mezvinhu zviri corrupt e, vari kuviga nekuhwanza nyaya dzinotyisa e, vari kutambudza e, kana kuti vari ku misha yavo haina rugare haina rufaro e, vari kupedza simba vachiisa mukati memaoko emuwengi kana vari kupedza simba ravo kumaoko emuwengi vozoti kana vogwara kana kuti e, vasvika pakuti havasina simba vochisarenda kuna mwari zvikanzi but ava vakachengeta nguo dzavo kana kuti vanhu vanochengeta nguo dzavo they live in perfect conformity to the will of god zvikanzi uh, the robe of light was a symbol of their spiritual garments of heavenly innocence uh, they had they remained true to god it would ever have continued to enshroud them dai vakaramba vakavimbika kuna mwari vairamba vakafukidzwa negarment of light kana vairamba vakafukidzwa uh, ne eh, nenguwo dzekururama eh, muchaona kuti eh, pakupedzesera ungada here kuti shuwa mwari ambokuisa panyika akupa mukana e, wekurarama panyika akupa mukana wekusarudza zvakanaka bvua kune zvakaipa aita sacrifice yake e, yekuurayiwa ye, ye, ye, ye pamuchinjikwa achifira zvivi zvedu ungadai kuti wapiwa mikana iyoyo worasikirwa e, nemukana kana worasikirwa nekutendeuka ne, ne kwawaikwanisa kuwana panguva yavo vari panyika wotsva pakupedzisira woparadzwa pakupedzisira nekuda kwekungoti pane tsika dzauri kuramba kuregedza kana pane tsika e, dzausingadi kuri kusiya e, eh, iapiwe yandiri kuita pakupedzisira kuti e, hama dzangu dzinodiwa ngati simudzei kurarama kwedu tiraramire kudenga tisararamire pano pasi revelation chapter 10 verse 7 inoti but in the days of the seventh angel when he shall begin to sound the mystery of god should be finished as he had declared to his servants the prophets hanzi eh, mutumwa wechinomwe paachazoridza hwamanda yake hanzi kumistiri yamwari kana kuti chakawanzika chamwari chichaitika chakawanzika chacho ndechipi tikaenda kuna colossians 1 vese 26 kusvika 27 even the mystery which, he, which hath been hid from ages and from generations

vanhu vamwari vachapfeka kristu vanhu vamwari e, vachafanana nakristu vari pano pasi e, argument yasatani yekuti hazvigoni kuti vanhu vaite zvakanaka vari pano pasi that argument shall be defied e, vanhu vamwari vachaita karekta yajesu pano pasi kana kuti vachafuka nguo yokururama yakristu pano pasi zvichigoneka zvezvi kunzi eh, hapana eh, murume asina small house vanhu vamwari vachararama vasina masmall house pano pasi eh, vakagona vaka kuchengeta murayiro wamwari eh, as an argument to the devil muchaona kuti eh, ndo misiri yamwari kana kuti ndo zvakanyatsomirwa namwari kuti paite varume pano pasi vanogona kuchengeta zvakawanzika zvamwari vanogona kuita kuda kwamwari kunyangwe e, zvose zvichivarwisa kunyangwe e, satani achirowa left right and center vanoramba vakamira pazvika zvamwari zvikanzi panapa christ objects lessons 69 vese 1 Christ is waiting with longing desire for the manifestation of himself in his church. And when the, create, when the character of Christ shall be perfectly reproduced in his people, then he will come to claim them as his own. Mwari atikomborere. Kristu akangomirira kuti kana tafuka nguva yekururama kana tachengeta nguo dzedu ouya otitora nekuti e, tinenge tafanana naye panenge pasina chekugara pano pasi mwari akuitirei zvakanaka ngatinamatei baba vari kusoro kudenga tokutendai tiri kutsvakawo kuchengeta nguo dzedu tisina kukanganiswa zvizhinji zviri kuitika mukati menyika pane nyaya dziri kufambiswa nasatani dzichifambiswa nebeast dzichifambiswa nemuprofita wenhema nyaya idzi dziri kutsvaka kukorapta nyika yese kuti ibve kwamuri asi tibatsireiwo kuchengeta umwari tibatsireiwo kufuka umwari mazuva ese eupenyu hwedu tisimbe mamuri nemusimba renyu kuti timire pazuva rekupedzisira mutibatsirewo mwene mwanzwa nyaya iyi mumwe nemumwe akateerera ari kumba kwake mumuitirewo zvakanaka tanamata zvose nekusema kati mezita rajesu amen